Salam hormatly watandaşlar. Zdrastvuy sizlere gey Türkmenistancy. Halk bize bir däl iki däl indi dile geldi bile geldi bize kän sorag berýäler. Geldi aga näme üçin siz şol çykyşyňyzyň soňunda şol aýdymda halal ýola azat ýola atlanalyň diýilýä. Ony diýänimiň sebäbi ilki bilenä halallyk gerek. Halallyk. Halallyk bar ýerinde adalat görünýändir. Adaladyň ýok ýerine hiç haçan hakykat çykmaz. Hakykady tapmadyk millet hiç haçan azatlyk görmez. Azatlyk bilen garaşsyzlyk ikisi deň zat däldir. Azatlyk bir aýrydyr, garaşsyzlyk diýilýän ol bir aýrydyr. Şoň üçin biz şuny gaýtalap otyrys. Bize millet, esasy milletiň dogry düşünjesi, syýasy meselelere nähili seredýärler, oňa nähili baha berýärler. Indi şu wagt bolup ýören zatlara seredýän bolsaňyz, esasy muny ine DBT diýýär-de, Muň ine şu syn ediň, eger-de bir ýerden bir syýasat işine goşulýan adam bolsa, oň bir öz düşünjesi bolmaly. Özüniň alyp barýan ýoly bolmaly. Nähilem bolsa şoňa nähilem bir belli derejede özüniň lozungy bolmaly ýa-da şoňa meňzeş bir çakylygy bolmaly halka. A bular näme etdiler? Bulara biri tabşyran ýaly-aga. Ine, şu wagt Gazagystanyň ýaňky bi nemesi bar, ol millioneri Ablýazow. Ine, onda-da bar DVK. E, şoň üstündäki kepderijik, znaçogyna çenli şoňky. Näme üçin bular şu zatlara üns berenatlar? Beýik ina mym akga maşennik daga aralykda ol arabatynyň suratynam goýup gördi. Näme üçin şul adamlar şeýle biperwaý garaýarlar sebäbi halky äsgerenaklar. Halkyň düşünmeýänini bilýärler bular. On dokuzynjy ýyl golelap başlanda ilki bilen şol makga maşennik bilen birmingemiň ene doňuzy geldi. Olara-da şol goltgy berýänem esasy ýaňky Mohokan-Tuşka hem-de agzybirligiň içinde şol iki tarapa işleýän adam diýip şol Çawuş lakamyny alan adam ine şu dördüsi esasy işläp ýör. Ýöne bulary biz elbetde millete düşündirdik, millet ony bilensoň ýaňky bular Işini oňarmadylar bular. Indi bulara esasam näme şol Maky maşenigem bi bir miniňämiň ene doňuzam näme bular türkmen dili bolsa duran ýeri. Gürlejegem bolýarlar öwrenjegem bolýarlar welin ýöne bilenaklar. Garaz indi bulara türkmen dilini bilýän adam nä bir ýerden geldi. Ine ol DBT diýdi, onnoňam bi oň lider, onnoň ýen-de lideriň birem ýaňky Birmingemiň ene doňuzy. Şol orslarda bir gürrüň bardyr, Dva debila, eta sila. Bular çyny bilen ýapyşdylar. Ýöne bulaň millete aýdanlaryny şol esasam men bi Myrzyr hakda gürrüň etjek bolýan. Myrat Kurbanow, indi oň adyny başga hili tutjak kel sebäbi ol kezzap. Ol hakyky maşşennik, syýasy maşşennik ol. Hawa. Oň ýalan sözlän gürrüňlerini sanasaňyz barmak basyp, oňa barmagyňyz ýetmeýär. Ýöne ýalanyň üstüne ýalan, bir ýalanyň üstünem beýleki ýalan bilen ýapýar. Hawa, onnoň Men şu taýda iki meselä üns berdirjek. Birinjiden-ä hiç biz neme kritika ýa bize şuňalak bir ýazgaryp bir zat diýse biz jogap berjekgäl diýdi. Ýöne şertim şahymy etdiler, dessine-de ikä bölündiler. Indi bulaýanky bir sypaýy, hakylly, ine gelejekde lider bar adam, dogrymy bi ýanky myrry-zyrry, ol goşulmaýamyşyn, ol agat. A bi bir mingämiň ene doňuzyna-da ine näme agzyňdan gelýän, näme bok gelýän bolsa syçradyber diýlip, rugsat berlen, o-da iki ta, a is tarapa bolsa syçradyp otyr ol. Ol-a bir mesele, Onuň özem ýaňky myrrzyram kän dury bilenäk arasynda laýk goýan bolýa ýa-da sto prosent saglasin diýen bolup ýaňky gepe gürrüňe goşulýa ýöne gaçýa o zatlardan göni ýaňky çaknyşykdan gaçýa. Emma bärde bir mesele bar. Bärde bir mesele bar urşuň geňeşi ýok ol bize bara oňalak bi syýasy etika bolmaly estetika nämäň etikasy saňa gerek sen kimden sorap milleti beýtrp bulap ýörsüň kimden sorap adamlary iki ýana bulap ýörsüň onam özüňe bir üstünlik hökmünde sekiz dokuz aýda bir iş etdik diýen bolup gürlän bolup ýörsüň Näme etdiňiz? Hana sen sana! Siziň iň erbet eden işiňiz, häzir seretseňiz, ol diňe biz däl, özüňize-de serediň. Serediň, sizi näçe şol sizi näçe adam seredýär. Seredýän adamlaryň sany. Hemem ýaňky podpisçiňiz onnoňam ýaňy teswir ýazýanlar bular bolmana üç esse azaldy. Nämäň alamaty ol? Sebäbi şol teswir ýazyp ýören adamlar debetedä debetäň içine girip Gürleşip ýören adamlaryň hemmesini ýuwaşlyk bilen tanadylar, ýurduň içinde olaň dogan-garyndaşlaryny gyssap ýörler. Bu bir mesele. Ikinji mesele. Ine, bular häzir, Haý, ine, Serdar Berdimuhamedow gelýär ýa-da Hajy gelýär diýýär. Şeýlemi? Kimiň eden işi ol? Siz dälmi? Hä? Myry-zyrry! Oňam beýleki seň ýanyňdaky bilen-ä men gürleşjekgäl ol, ol oňa bar-a, boka daş atan ýaly gaban. Ärsiräp, dul etine minen gyrnak ýalak bir zat diýseň, şo süýkenip otyr. Oňa zat diýer ýalak däl-ä. Bir zat diýseň, uçguryna ýapyşyp bar-a, ho, dula baksa näme diýjeg-äý? Ine bir aýyp aýybyň üstünden barjak. Ýa-da gürlänme bar-a, aý näme gepiň ol Magtymguly atamyz aýdypdyr aýaňky aýdan sözi bar-a, gürläbilmeýän agyzdan syçyp duran göt ýagşy diýip. Hä? Starik Kýarizow skazal, näme starik, näme maňa sen gyzyňy beremini teňmama nä gysyr çykar öýdýäňmi? Hä, men saňa aýtdym-a men Ýuliýadan başga adamyny bilemagam, men ony priznawodam edemok. Ýene-de şu günem ol Ýuliýa hakda gürrüň eden bolup ýörsüň. Il içinden çykan adam näl-ä sen, şol prokurorlygyň sen, sen şoň bilenem bar-a şu tä jähenneme barýançaň sen şol şonyň al. Habaryň barmy seni Sen Lebapda işlediňmi prokuror bolup? Başlangyç o taýda başlapmyşyň diýip eşitdim men. Çynmy ýalandygyny men anyk aýdybiljek däl, ýöne seni Kerkidenmi, Köýtendagdan gaty soraýan köpelýär. Şol bir aýaňky şol prokurormy, prokuroryň orunbasary bolupsyňmy togsan sekiz, togsan dokuz töwereginde, şonda şol düme bitýän garpyz bilen şol tokaý bar hoz, şoňa-da baryp bolanakdy prokuroryňky diýdirip. Hä? Meň maňa nätanyş adamlar jaň edýärler agam şol şol adamyň siz nirede bolýanyny bilip bolýamy diýip. Hä? Onda sen diňe o gyz däl ekeni-ä seň eliňden nemeden çykan günä göterýän adamyň diňe o gyz däl ekeni. Bir topar adamyny basypsyň. Men saňa ýöne aýdýan, soradylar, men elbetde men bilemag-a sen nirde ýaşaýanyňam bilemag. Bilesimem gelenok. Ýöne milletiň arasynda seň bar-a, sylagyňam ýok, hormatyňam ýok. Sen hakda bir ýerde bar-a, sen ol neme türke baraňda-da bar-a, toýuň içinde aýlanyp ýörsüň. Hondan bärsi gahrymansyran bolup ýörsüň. Ine, biriňem şol, myrry-zyrry, biriň-ä şol. Indem özüňe bir ylaýyk bir halypa-da tapynypsyň sen, Çawuşy. Sebäbi ol senden beter moşennik, kezzap. Düşnüklimi? Seň gurnan edaraň häzir şo Mawrodi da şol Mawrodi syýasy taýdan öňki boýun alan zatlaň ine muny ederis muny goýarys ederis diýilýän zatlaň üstüni täze has güýçli has ökde ýalan sözler bilen ýapýaň adamlary Hol, diňe salgymyň yzyndan kowalap ýörsüň, plan zady edeliň, şony ederis, aý indi parlament ederis, aý biz näme ederis? Sen özüň Fransiýada ýaşap ýörsiň, näme parlamentden başgaňyrda, onda bu Makron kim? A sen bu millete ýer berme niýetiň ýokmy? Hä? Parlament diýip gürlýäňiz baryňyz. Bu halka ýer berme niýetiňiz barmy? Hä? Bi milli meseläni çözme netiňiz bamy siziň? Hä? Şol iki mesele çözülmän haýsy döwlet durubilipdir? Hä? Okansyňyz-a Lenini?

Hä, birinjiden a ýaňky Dürsoltan Taganowany şoňa kömek edip şony çykarybilýän ekenler. Näme üçin etdirmediňiz ony? Hä? Seň bir egirje ýaňky bir pys pys bir gülkiň bar. Ýylş eden bolýaň sen. Näme üçin jogap bermediň oňa? Ikinji mesele, Aý, pylanlara bäş ýüz dollardan bereris, ol saňa gaty dogry sorag berdi, laýyk aýtdy ol. Onda seň partiýaň şo gazna-da diýdi. Dogrumy? Üçünji soragym. Iň wajyp sorag, bu milleti näme üçin beýtdiňiz diýdi. Hany siziň içiňize giren milleti siz dargatdyňyz-a. Ýaňky meň agzan meseläm, ine hemme kişi, şu wagt men umumy halka ýüzlenýän, ýurduň içindäki bolsun, ýurduň daşyndaky bolsun, serediň, Şol gürläp ýören adamlar dogrumy? Ozal şolary seredýän adamlaň sany näçedi, indi näçe? Teswir ýazýan adamlaň sany näçe, indi näçe? Serediň nä, mysal üçin nä Türkmen ýurt TV. Laýk sanyny sanasaň, laýk. Bolmanda ýedi dokuz esse laýk dizlaýkdan kän bizde. Emma teswirleri okasaňyz bokly teswirler bir laýk bir anyk hemem ýaňky adyl teswirden gaty azam däl. Şony deň eçeňmi sebäbi indi olaň güni geldi. Hökümediň gongalary, hökümede işleýän adamlar arkaýyn ýazybermeli sebäbi ýaş oglan gyzlar ozal teswir ýazyp bu gürrüňlere goşulyp ýören adamlar indi goşulmaga çekinýärler. Sebäbi nämede? Sebäbi DWT. Debete girdiňizmi? Şoň bilenem şul adamlar ýitdi. Indi bular diýmegi mümkin, ýaňky aýy nä bi syýasy medeniýet bolmaly, şol nemetme. Urşuň geňeşi ýok. Oňa garaşman biz özümiz oň aljak seň bara ol ýalan gepiňe özümizi oýnatmarys. Öl şüňe görä gömşüm. Sen kezzap. Özem sen ol biznesmen boldum nämeden boldum sen başlanda kuwwat korporasiýadan başladyň dämi? Kimdi şoň ýolbaşçysy? Meň ýadyma düşenä şu wagt sen me mümkin özüň aýdarsyň. Seň bilen garnaşragam bolaýmagym mümkin ol. Hä? Sen başlanda şoň bilen başladyň dämi? Dogry işlediň Türkmenistana birk sany seň öz ýaňky şirketiňem bar aňyrda. Şeker zawudyň bardy ýene-de bir zawut bardy. Emma seň öz bajaň eliňden almadymy şeker zawudyňy? Sen özüňi beýle oňňurýan bolsaň, beýle ökde sen biznesmen bolýan bolsaň nädip aldyrdyýaň ony? Hä? Sen şondan soň giden ýalakda. Dogrumy? Eziz adamlar, size ýüzlenjek bolýan. Siz şu bolup geçýän zatlary özüňiz görýänsiňiz, seredýänsiňiz, özüňiz netijede çykarybilýänsiňiz. Bulaň çeşmeleriniň çeşmelerine derek ýok. Biz diýýäs wan olar ýok öz diýenini tutup otyrlar. Ýenede men bir zat aýtjak bolýan şol Çawuşa ýaňky Sapar Krim aý diýip ýöne ýerden diýmedi ony. Özem şoňa çykyp aýdypdyr ol diktaturaň ýeke özi däl sizem bar şu diktaturaň diýenligine. Oň bilen doly ylalaşmaly. Siz şu taýda bolmasaňyz, diktatura beýle bolmazdy. Diktatura beýle güýç almazdy. Iki müň on ýedinji ýyldan tä on dokuza on dokuzynjy ýyla çenli, ýigriminji ýyla çenli ol diňe güýçlenip barýardy. Siz ysgyny aldyňyz aň. Hä? Raýat giňişligindäki raýat ygtyýarlygynyň ysgynny aldyňyz siz. Ine, siz şoň üçin geldiňiz. Siz şoň üçin gelen adamlar. Ýöne sen pys-pys. Sen şol Guranguldan, sen bu haramdagdan näme tapawudyň bar? Senem pys-pys, o-da pys-pys. Abi, gapdalyňdaky Birmingemiň ene doňuzam Warwar diýdirjek bolýa özüne. Ol Warwar däl ol, Şermenne, jögi. Ol Warwar däl. Warwar diýilýän ol içindäki hiç dogryny saklanagan. Ol bir bir wagt bara bir köne döwürde obalarda jarçy bordy. Ine şonuň gorardy ol. Ýöne öz ulumsylygy boy bilen öz ýaňky bir adamlara bir äsgermezligi bilen ol purkror häsiýeti siňen adam. Indi men size ýene-de köpiňiz görensiňiz ol Krýosna çest diýip ýaňky çykan kinofilm bardy. Sebäbi halka garşy göreşýän Bir maşgala. Bulaň ýegenleri, doganlary, ýene şoňa ilteşeni, ogly, gyzy, agtygy, hemmesi, ine, özi mafiýa, milletiň garşysyna çykan mafiýa. O mafiýaňam ýene-de bar-a, haloplary bar. Şol kinofilmde aýdylan bir söz bar, ýaňky olaň kakasy Öz ynamly adamsyna bir söz aýtdy. Haçan-da seň ýanyňa bir adam gelip, Ine, pylan bilen oňuşmaly bolsa, men şoň bilen gürleşip bilýän diýen bolsa, Sen anyk bilmelisiň şol adam seni eýýäm satandyr diýip. Siz Birmingemiň ene doňňuzynyň çykyşyny, bulaň çykyşyny diňleýäňizmi? Hä? Diňe biz kömek edibileris oňa. Sen gowusyna bar-a. Seň ykbalyň gurr dewete çözüpli. Gurban boluň. Sen gowusy Myrat Gurbanowa ýa maňa jaňa däý. A siz kim özüňiz? Size kim berdi oňalyk ygtyýary? Siz bu giden milletden, jemagatdan öňe düşer ýalyk. Siz niräň iti? Hä? Näme biziň ykbalymyzy çöz. Kim size oňalyk ygtyýar berdi? Dewete diýen bolýaň, lider diýen bolýaň, sen oho-wo! Aý sen özüňe kim diýseň diýäý. Meň üçin siz bu siziň baryňyz kezzap. Mawrodi, hakykyna mawrodi siz. Milleti bulaşdyryp ýören. Ol diňe siz bara ony ýaňky bi ol biz oň bilen oňuşors biz ony biz ony halas edibiljek diýen bolýaňyz. A kim siz?

Powiertye.
Milleti itekläp dursuňyz, aý on bäş sutkadan kän oturmaz. Näçe sutka otyr ol sene? Tutulypdyr diýýäňiz, biz kim tutulypdyrmy, tutulman ony bilemzok. Ondaňam siziň bu edip ýören işiňiz. Howwa siz häzir nä diýeli bi Berdimuhamedow hamala gidip ölüpmişin. Siz giresiňiz näme edersiňiz siz? Hä, siz meseläni çözersiňizmi? Kimi galdyrarsyňyz siz? Hiç haçan, hiç haçan Gazanyň başyna halk gelmez! Hä? Güýçüleniljy pudaklaryň ýolbaşçylary barka, ilki bilen şolar gelýändir. Şonuň üçin köplenç şol ýaňky harby perworot bilen gutarýandyr o zatlar. Siz bolsa bara barjak, iýtjek, näme ederis diýýäňiz? Hiç zadam etmersiňiz siz. Hiç zat siz edibilmersiňiz. Ondaňam, sen ony bara bir makka maşennik bol, ne Russiýada işleýär diýen bolýaň. Hä? Kim ol makka maşennik? Näme oň kimdigini bilenokmy olar? Hä, indi olaň hakyly siziňkiçe-de ýokmy? Ol siziň oýunjagyňyz ol ýöne gapdalyndan bara goşulan ol. Onnoňam ýaňky siz aý nä biz dokuz aýyň içinde nä entäk biz plan ýerigem çykdyk aý a plan ýerdede çykyş et hemme ýerdede çykyş etdiler o siz ýöne ol nimede depelemeli diýseňiz depelän bolup ýördüňiz aý nä Hajyýew şeý diýdi welin nä biz ony ýerine oturtdyk sen ýerine oturtsaň oturdynsyň Ýöne ol ykdysadyýetçi. A sen oň ýanyna zero. Düşnüklimi ykdysadyýet mesele. Ol hakyky ykdysadyýetçi. Men oňa diýeýin, diýmäýin, näme diýsem diýiber. Ol-a bir. Onnoňam listowkany ugradýan diýýäňmi sen? Sen bolmasa sora. O tötemoti bigimotidan sora bolmasa sora ýada beý çawuşdan sora şol Boris barmaka kompýuteri açan adamdan bütin türkmenistan boýunça listowka çykýady O siziň edip ýören zatlaryňyz ol bara çagaň oýny. Wat internet barka bu näme sen listowkaňyz näme kime gerek ol. Hä siz ýöne bar ony şol nemäni bi MHM bolsun beýleki bolsun şolaryň hemmesini ugradybam bilýäňiz gerek bolsa. Milletiň aňyny bulamak siziň bar etmeli işiňiz. Size geregi şol. Indi sen sered-ä siziň edýän zadyňyzy. Indi millet ýa-ha Amerikaň wekilhanasynyň öňüne çykmaly, ýohada prezident köşgüň öňüne. Onda sen gan akdyrjak bolýaňda, şeýlemi? Sebäbi o taýda resmi derejede, resmi ýagdaýda haky bar onuň ýarag ulanmaga. Ekstremist diýer, beýleki diýer. Şolaň ganyna daýanyp, siz ýalak ýurdy taşlap gaçanlar indi ýurduň içine girme neti bar. Şeýlemi? Hiç zat bolmaz. Siz diňe ýeňňe Sanjara ýol berersiň, ikinji Sanjara. Onda siz şolary işleýäňiz. Siziň bar edýän işiňiz Sanjar döretmek. Düşnüklimi? Ondaňam otag barmaly demonstrasiýa etme. Seň aýal doganyň Aşgabatda ýaşaýan ýanakda, maşgalaň. Şolaram bararmy şo otag, şo wekilhanaň ýanyna? Ýap, prezidentiň köşgüniň öňüne şolaram bararmy? Siziň maşgalaň, siz nä bärdemisiniňiz? Sizi tanýarlar. Siziň daşyňyzdaky o lakgyllap ýörenlerem, Hawa, şeýlemişin diýerler. Hä? Sizi tanaýarlar. Siz baryp bileňzak. A dogan-garyndaşlaryňyz bar-a. Olar bararmy şo tak? Sebäbi ozal teýinde siziň bar strategiýaňyz ters diňe millete garşy ýugrulan ýol. Düşnüklimi? O nähili siz bu geopolitika meselesini ýola bi göz öňüne tutman, oň sanksion sanksiýa taýdan oňa basyşy basyş meselesini çözmän siz nähili etjek bolýaňyz bu zatlary? Kim galar? Kim eder? Eger-de siziň hakykatdanam siziň çeşmäňiz bar bolýamasa, siz beýtirip bara ýöne hol bir ala hekik ýalak obaň üstünde aýlanyp ýöne şeýtirip neme eder ýörersiňizmi? Ýalan gürrüň ýaýradar ýörersiňizmi? Ýöne Myrry Zyrry men saňa bir zat aýdaýyn. Şägirt halypasyndan ozdurmasa, kär ýeter diýýär. Seň halypaň çawuş bolýan bolsa, ol deme gelen maç eşek ýalap aňňyryp, daş-töweregine siýdigini syçradyp, Waý, eşek gerek, Eşegiňki gerek, ýogynragy gerek, uluryragy gerek aňňyryp ýör şol. Men edil beýle bar-a muň hem kütek, hem şol derejede hem gülkünç özüni alyp barşy, şeýle ejiz, şeýle namartdyr öýdemakdym. Eger-de seň halypaň şol bolýan bolsa. Onda sen kim? Seň gapdalyňdakylar kim? Hä? Men saňa ozal aýtdym-a, ýoldaşyň garga bolsa, iýmitiň poh bolar diýip. Ahyr şoň bilen gutararsyňyz. Siz milleti oýun aljak ýalysyňyz, ýöne, ýöne sen nahakyky pys-pys. Sen ol owadanja gülen bolup, eljaşyň şeýden bolup, surat çekdiren bolup, bir daşyňdan gülkünç-ä seň bolşuň. Özüňi bir görýäňmi sen? Hä? Bir çyn adam bol, düşünýäňmi? Gürlände, edende, sende şo, sen bir ýasama özüň. Ýasama adam. Edil şu çawuşyň bolşy ýalak senem şonuň ýalak ýasama. Siziň eden işiňizem bolmaz, alan galaňyzam bolmaz. Ýöne dogry milleti saklarsyňyz, milleti bulaşdyrarsyňyz, ýalňyşdyrarsyňyz. Ýende bir hili aňryk çekdirersiňiz. Ýöne iri-giç nesip bolsa. Haramdag tohum tiji bilen Edilbarak köki çüýrän guragaç ýalak opurlyk gaýdar. Millet ahyr şu zatlary sorar. Haramdagdanam sorar, sizdenem sorar. Hiç kim sypmaz mundan. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa. Adam ýoly abat ýoly atlanalyň a atlanalyň.